Sefora?
Hello.
Kif inti?
Mhux ħażin, grazzi. Jiena
it-tieni darba li qed nitkellem miegħek. Ma tantx kont naf bik jiena. Vera, meta Emil suġġerili li navviċinak, vera nħu pjaċira permessa tal-podcast, għat nkun naf mill-qrib ħafna nies b'karattru vera vera sod u li huma lesti li jiġu hawnhekk jgħidu l-istorja tagħhom għax aħna lilek nafuk bħala Instagrammer, tajjeb? Iva.
Però qabel ma bdew il-lives u qabel ma beda l-Instagram Inti għadek żgħira, 20 sena iżgħar minni, u l-esperjenzi li inti eh, rrakkontajtli li li għaddejt, domestic violence li għaddejt minna inti, jira morti daru bqajt naħseb fik ġifiri sa fila xija u bdejt najt il-partner tijaj, bdejt najdlu fuqek għax Vera missejtla qalbi għax għaddejt minn ħafna. Għaddejt minn ħafna affarijiet. Għaddejt minn ħafna affarijiet f'perjodu, ġifieri għaddejt minn ħafna affarijiet f'daqqa. Ovvjament iċ-ċirkustanzi tal-ħajja Ikabbruk, jibdluk. Imma I'm grateful ta' ġifieri xorta. Din nħobb ngħidha għax I'm grateful li għaddejt mill-ħażin għax il-ħażin kien tagħlima kbira għalija biex illum ninsab fit-tajjeb. Nħares lejha hekk biex nipprova. Brava, brava. Eh, importanti ħafna li. Ħudna lura.
Sefora ta' ħmistax-il sena min kienet? Jiena ta' fifteen. Kont spiċċajt mill-iskola fi ftin sikstin, hekk. Hekk, imma meta tħares lura, kif kienet Sefora? Kif kont tiddeskriviha? U, tifla, u llum il-ġurnata ngħid kont għadni tifla, immatura ħafna, ma kontx naf xi rrid minn ħajti. Jiena trabbejt, il-mummy tiegħi żammitni ħafna hekk inevable, jiġifieri, Kont mhux f'dixxiplina eżaġerata, imma. Żammitek ġo bozza.
Żammitni naqra hekk. Allura qisu meta ħriġt l-ewwel darba hekk u kont iltqajt ma' dal-ġuvni kont qisni għasfur ħareġ minn ġol-gaġġa. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' relazzjoni, ġifieri jiena literally ma tantx kont esperjenzajt il-ħajja, qatt ma kont nitla' p'għaċevil u noħroġ u nisker, ma kontx dak it-tip. Jiġifieri llum t'età żgħira jkunu diġà joħorġu mal-ħbieb u jmorru l-belt, kont noħroġ mal-ħbieb, imma dejjem forsi kien ikun hemm xi ħadd kbir magħna. U qisni meta ltqajt ma' dal-ġuvni kont qisni għasfur ħareġ minn ġol-gaġġa, ridt l-għarus għax jiena ridt il-familja, kif għedtlek meta ltqajna jien għalija l-familja minn dejjem kienet valur b'saħħtu ħafna f'ħajti u xtaqt li jkolli l-familja tiegħi. Jiena nħossni li twilidt biex insir mami. u nħossni ngħix biex inkun mami u minn dejjem xtaqt, ġifieri minn żgħira xtaqt it-tir tiegħi kien li nixxi post, niżżewweġ u jkolli t-tfal. U bdejt f'dir-relazzjoni li damet tlettax-il sena. Issa hu kien tmien snin ikbar minnek, hux vera? Eight years ikbar minnek.
Lil hinn mill-persuna naħseb iktar id-dynamics tar-relazzjoni li forsi jiena kif qed ngħid peress li ma kellix esperjenza meta meta relazzjoni qabdet dik ix-xeħta hekk naqra toxic u forsi mbagħad qishom bdew ovvjament domestic violence ma tibdiex mill-ewwel bċumm bumm. Mela int iltqajt miegħu ta' 15.
Iżżewwiġtu ta' 19. Kont għadek baby. Imma kif għadek kif għadtilna ridt il-familja. Tat-twenty. Kelli t-tifel. Kellek il-Diego.
Naqra ta' daqqa ta' ħarta oħra u ħa nitkellmu fuqha iktar 'il quddiem. Li ma ġietx mill-ewwel, ġiet qisu meta t-tifel kellu two. Two.
Mhux qegħdin ngħidu li ma ridtx it-tifel imma. Le, bil-kontra. Imma mbagħad ħa nitkellmu fuqha. U mbagħad, però, kif bdew jgħaddu s-snin, ir-relazzjoni tiegħek, kif qed tgħid, bdiet tiġi naqra toxic. Iddiskrivili ġurnata normali fir-relazzjoni tiegħek.
Jien għalija kienet normali normali, għaliex ovvjament jien ma kontx naf ħajja oħra, ġifieri jien naf, li jkun hemm episodji naf li tiġġieled erba' darbiet, ħamsa kuljum fuq affarijiet vera bla sens għalija kienet normali. Fimt, kienu kun hemm ġranet tajbin ta' mhux qed ngħidlek le, ġifieri lejn il-bidu kienu kun hemm jien naf episodju jew tnejn ħżiena mbagħad ikun hemm tliet xhur ta' kalma pereżempju. U inti dawk it-tliet xhur ta' kalma jżommuk biex meta jerġa' jinqala' l-għawġ. tibqa' hemm għax tgħid. Fimt? Imma ġurnata normali hekk u kienet tkun ħafna ġlied.
Ħafna ġlied, ħafna argumenti forsi fil-vojt. Illum looking back ngħid kif kont ngħix. Taf kif imma meta ġejt biex noħroġ minna, kont ngħid kif ħanejx minn għajrom. Għax inti inti tant tidħol fis-cycle tagħha Relazzjoni meta tkun tossika tant tidħol f'cycle illi diffiċli immens biex toħroġ minnha. Għax jiġi n-normal tiegħek. Jiġi tiġi n-norm u ma tkunx taf ħajja oħra. Ma kellekx ħbieb?
Ma kellix ħbieb, kont waħdi, kif qed ngħidlek kont naħseb illi huwa normali. Ħajti kienet imdawra ma' dar-raġel u. Fimt, jien kont nara lilu biss, literally hu biss fil-ħajja tiegħi. Kien hemm naqra wkoll manipulation. Ovvjament, hu. Għax kien jgħidlek jekk tħallini.
Ikun hemm, ikun hemm perjodi jew instances fejn jgħidlek isma' jekk nieqfu jien naf nagħmel hekk jew nagħmel hekk, jiġifieri ovvjament inti tkun tibża' x'inti l-persuna jkollok ċertu emotions. Inti tkun emozzjonalment, you're emotionally invested fir-relazzjoni, l-imħabba tkun hemm, jiġifieri jekk tgħidli x'kont tħobblu jew x'kont tħobb, ikun hemm imma affarijiet li jkunu tajbin, jiġifieri ma tistax tgħid il-persuna tkun ħażina biss. Le, persuna mhi qatt ħażina biss. Ekku, ekku, kulħadd ikollu storja. U nagħmluha ċara wkoll li xi kultant the abuser ġeneralment ikun vittma ta' xi ħaġa oħra fil-ħajja tiegħu li ġġegħlu jsir hekk. Jiġifieri dik nagħmluha ċara u aħna hawnhekk mhux qegħdin hawnhekk biex nippuntaw swaba' lejn ħadd. Però mingħajr forsi ma noqogħdux nidħlu f'dettalji ta' x'ġara u x'ma ġarax, però inti spiċċajt mort ix-xelter, Ġifiri xedda eh, tan-nisa. Lej l-aħħar, lej l-aħħar, lej l-aħħar issu ma kienx qed ikun hemm dawk il-perjodi ta' kalma, jien qed lek forsi jkun hemm episodju, jkun hemm trimant, formant, ġili iktar li jkun hemm dik it-trankwillità. Lej l-aħħar imbagħad it intensifajt so much illi ma tkunx tista' tibqa', ġifieri Jiena I was aware, jiġifieri jiena kont aware illi kont immur therapy sessions, immur u nerġa' nieqaf u nerġa' mmur u nerġa'. U I was aware, kont ngħid this is not the life I want, jiġifieri jiena ma xtaqtx li ngħix hekk. Jien kieku kelli s-setgħa kont kont nibqa' fir-relazzjoni u nsalva l-familja. U tbiddel lejlu.
U nbiddel dak kollu li kellu jinbidel. Ġifieri. Kollox fidejna. Imma le, u mbagħad u mbagħad tiġi f'punt li fejn tibda tara li ma tistax you cannot work around it anymore. Però kif għadna wkoll huwa diffiċli wkoll li titlaq. Diffiċli ħafna. Ħafna. Jiena meta ltqajt miegħek għidtlek li qisek bniedem qed jaqta' droga. Iva.
Daqshekk diffiċli, ġifieri The pain is physical, mhm. literalment ma ma qas nista nesprimija, nitkellem ħafna fuqa, jina jajdu li li tajba ħafna biex nesprimi, imma meta niġi biex nispiega dak il-feeling, għax inti litri li kollok ħajtek mibnija madwar ma' dil-persuna u jkollok it-tfal iktar u iktar, inti tibda taħseb mhux biss għalik imma trid taħseb għat-tfal. Ġifieri hija step diffiċli ħafna. Għax fil-fatt
inti semmejtli wkoll kif naf li mort ix-xelter darbtejn, nitkellmu wkoll fuq ix-xelter issa, Mort lura darbtejn wara x-shelter, erġajt mort lura d-dar. L-ewwel darba, l-ewwel darba mort lura, l-ewwel darba niftakar kont rieqda u xi tlieta ta' filgħodu waqt li jien kont rieqda ħassejt lil xi ħadd jgħolli s-sodda bija, nqa' l-argument, kelli nitlaq bit-tifel b'kollox 'il barra, tlaqt kif kont, Bil-penti, l-ittri li kif kont ħafja kien Novembru. Mort l-għassa ta' Ħaż-Żabbar. Ġifieri s-sitwazzjoni tant kienet kerha li inti kellek tiġri mid-dar. Tlaqt, tlaqt, u għax ma tgħidx kien argument f'nofs argument, taf kif, jien kont rieqda, ġifieri ħtaft it-tifel Gisbirtu ġol-kutri, tlaqt mill-għassa ta' Ħaż-Żabbar bagħtuni d-depot. Bil-qalsiet ta' taħt? u ħafja u bil-karozza. Għax illum.
Illum ma tawk xi ħaġa biex tilbes. No, ma jgħu. Bis-serjetà. Le.
Iġifiri l-pulizija ma tawk xejn. Għax il-reports ta' domestic violence ma domx jittieħdu ġewwa l-assess tal. Imma jiena għadni ma nistax nifhem kif qed jaraw mara hekk bil-baby kemm kellu żmien. Le, tifel kellu six, seven. Tifel.
U qed jarawk hekk u qalulek le sorry għax il-proċedura hi li titmur id-depo u aħna ħa nibagħtuk id-depo bil-qalziet ta' taħt. Ħafja jekk jogħġbok f'Novembru. Fit-tlieta ta' filgħodu. U ħadd
ma ta kwejjeġ. Le, le, ma.
Dik hi s-sitwazzjoni, jiġifieri s-sitwazzjoni kieku jkollna nagħmlu podcast ieħor fuq is-sistema nimlewh kollu wkoll għax is-sistema hija tal-biża'. Is-sistema mhix tajba.
Jien għadni naqra taħtha. Le, le, le, sistema issa. Qed ngħidlek jiena mort id-dar u bqajt newden fuqek u bdejt ngħid dak il-ħin meta rrakkontajt li speċi ta' Ma qed ngħid imma x'jiġifieri żomm, żomm, jiġifieri Zom, ġifiri pulizija. U l-lum ta' niġi aware tagħhom għax dak iż-żmien tant kont in a survival mode li laqas kont. Laqas idea ġifiri ta' kemm kienet gravi s-sitwazzjoni u min ikun għaddej minna ma jkollu ma inti tkun on a survival mode, literally you're living second by second, ġifiri inti qas tibda tirrealizza kemm. Żgur, inti kont.
L-affarijiet. Tkun qiegħda ġo isek ħolma kera, ha. Ġifiri mort id-depo? Umbat minn hemm eh. mort id-depo, ħaduli eh, r-rapport, ovvjament, umbat jiġu mill-appoġġ, jagħmlulek ir-risk assessment. Imma umbat ħaduk id-dar? Iżgur sa tant kienu saru xi seba ta' filgħodu, eh. ċempilt lil ommi ġew joħdu lit tifel għax it-tifel kien miegħi. Għalfejn ma morċ għand il-mama?
Għax jiena kien ili ħafna żmien ngħidilhom ħa nitlaq u nerġa' nirranġa u nerġa' ħa nitlaq u nerġa' nirranġa. Mbagħad wara ċertu snin ma tibqax kredibbli. Ġifieri, u mbagħad anki inti tibda tiddejjaq, inti tibda tiddejjaq tmur u titlobhom l-għajnuna jew. Tħossok, bl-Ingliż jgħidu a burden. I was a burden u għax di xi ħaġa li ġibtha b'idi, imma kont naf x'qed nagħmel kull darba li tlaqt u rġajt mort. Kont naf x'qed nagħmel, jiġifieri għalkemm jien kont nara impossibbli li nitlaq, Imma illum il-ġurnata ġrat, jiġifieri ma kinitx impossibbli. Fhimt? Kellek bżonn iż-żmien tiegħek. Eħe, jkollok bżonn iż-żmien, imma inti tibda tħossok illi aħjar ma ddaħħal lil ħadd fiha l-kwistjoni. Again, għax jiena deep down ġo moħħi kont ġa naf li jien ħa nerġa' mmur.
Ouch. Qed tifhem inti tkun taf. Kont taf. Inti tkun taf.
Ġifieri dakinhar u mbagħad mid-depot. Mbagħad xi s-sebgħa ta' filgħodu ħaduni d-dar, ippakkjajt xi affarijiet u ħaduni ġo dan ix-xelter. Għidilna fuq ix-xelter. Dan ix-xelter itik xelter. Tajjeb, itik protezzjoni, ġifieri inti tħalt hemm u taf li qegħdem u qiegħda sejf, ħadd ma jista' jidħol. Qatt li bil-grada tinfetaħ. Isek tħall ġo ħabs li inti litteralment Tinfetaħ grada quddiemek, dħalt, terġa' tingħalaq u tinfetaħ oħra f'him you're in between gates. U dejjem niftakru li inti kont għadek, kemm, 24? 25? Da ġara qisu three years ago, three to four. Għadek żgħir. U jiena meta meta mort ix-shelter, kif għedtlek kont l-iktar min-nisa kollha li kien hemm kont l-iktar waħda min-nisa vantaġġati għax jiena mort bil-karozza pereżempju. Kont naħdem. Allura. Għidilna x'kont taħdem. Jiena kont naħdem bħala night care worker mat-tfal illi jirrisjedu ġo dar Frad-Diegu l-Ħamrun. Dawn tfal?
Illi jkunu taħt care order, ikunu meħudin mill-familja bijoloġika tagħhom u jitpoġġew taħt taħt care order u jkunu qegħdin jgħixu ġo ġo din il-home. U inti kont mur tuħu ħsiebhom? U jiena kont naħdem night Ta' care bil-lejl. worker magħhom bil-lejl.
Vera
mamà.
Eħe, kif għedtlek inħossni li Il-maternal instinct tiegħi minn dejjem hekk kien hemm u anke meta ġejt biex insib xogħol għalkemm qabel kont nagħmel office work u hekk imma qisu mbagħad meta jkollok it-tfal qisek hekk bla ma trid tgħid din hi l-via tiegħi, taf kif. Għax int għedt li kont magħhom fis-summer school? Jiena dħalt nagħmel kors Għal LSC, għaliex meta ħadt id-diagnosis tat-tifel bdejt ninteress iktar ruħi u ovvjament ridt insib xogħol illi jagħtini l-aċċess eżatt li nkun iktar mat-tifel. Kont qed nagħmel il-kors, kelli bżonn nagħmel l-hours, mort nagħmilhom skola sajf tal-Ħamrun u kien hemm dawn it-tfal, iltqajt ma' dawn it-tfal u spiċċajt naħdem magħhom imbagħad.
X'ħelwa. U dik kienet ħaġa oħra, li inti kont taħdem bil-lejl. U żgur jiena.
It-tifel kien ikun ma' missieru.
Jiena ridt lil xi ħadd li ridt lil xi ħadd, imma kelli bżonn lil xi ħadd illi jżommli t-tifel sa ma jien inkun għax-xogħol, ġifieri jiena kont. Mhux hekk, għax hawn ħafna nies. Sikkina taqta' minn żewġ naħat għalhekk. Hawn ħafna nies, Sephora, anke li qed jismgħuna, li jgħidu, il-Lallu, ġifieri din kienet f'din is-sitwazzjoni u ħa nkomplu nitkellmu fuq ix-xelter, reġgħet marret lura. Imma l-affarijiet ma jkunux faċli. Finanzi kellek biex titlaq? Żgur li le, u inti, inti trid tqis li inti mela jiena qed naħdem sewwa. Issa biex taħdem kellek bżonn lil xi ħadd biex iżommlok it-tifel.
Filgħaxija għax jiena kont naħdem bil-lejl biex it-tifel inkun nista' nwasslu l-iskola, nippikkjah eċċetera. Kelli l-loan tad-dar ridt inħallsu. Mhux hekk. Innaqqas is-sehem tiegħi tal-loan mill-paga li kelli jien diġà kont ngħaddi bl-eżatt. Minn fejn ħa nħallas kera jien biex nitlaq mid-dar? U llum il-ġurnata il-kera. Jgħidulek jitlaqu, all right. Imma jitlaqu?
Għamiltha kont u mbagħad wara wara żmien imma inti għandek proċess ta' xhur ta' meta tiftaħ ir-rikors il-qorti u jista' mhux ikun b'urġenza għax jiena kont ftaħtu b'urġenza r-rikors imma. U kemm dam?
Ir-rikors, ir-rikors dam two to three months biex ħareġ, jiġifieri mhux la kemm tgħid ħa titlaq u inti jekk inti qed tgħix mal-persuna taħt l-istess saqaf u da qed jirċievi l-karti bil-qorti li jrid jitla' l-qorti, li jrid hekk, li jrid hekk, da ħa jkollok sfrakas. Mela qed tgħix ma' persuna fejn hemm domestic violence, qed tirċievi l-karti tal-qorti U dil-persuna qed tħalliha tgħix. Iktar ħa tittrigerja.
Iktar ħa tittrigerja l-persuna li ġifieri tifhimha għax ovvjament inti. It's war.
Mhux hekk. At the end of the day.
Mhux hekk.
Allura kien hemm diġà dan kollu illi jiena kont qed naħseb ġo moħħi Biex tibda r-rikors trid il-flus ukoll għax l-avukati ovvjament. Ridek xi sitt mitt ewro down deposit u għidli minn fejn ħa nġibhom. Minn fejn ħa nġibhom jien dawn.
Qed tifhimni? Insomma mort ix-xelter u kif dħalt ħadt xokk. Għalfejn?
Ħadt xokk għall-ambjent u li jilqgħek Jien għadtlek meta ltqajna, għadtlek niġbru ħafna fil-Christmas u hekk għal naf għax jiena kont naħdem ġo stitut allura u jiġbrulhom ħafna jkun hemm ħafna forsi kumpaniji li jagħmlu CSR work u jmorru jirranġaw maintenance għax ovvjament hemm it-tfal U t-tfal qisu kulħadd is-soft spot. Għax mela, għax ix-xelter mhux tan-nisa biss. Xelter mhux tan-nisa biss. Hemm it-tfal. Xelter hemm it-tfal.
Kull mara kważi li tidħol ġox-xelter tmur bit-tfal. Ħafna minnhom ikunu bit-tfal. Huma jittrattawk b'mod dinjitu sal-aħħar jiġifieri mill-mezzi li għandhom mhux jgħinuk ta' jippruvaw jagħmlu iktar minn hekk. Dawn mhux in-nies li jaħdmu hemm.
Jipprovdulek sal-ikel, jiġifieri Imma il-post hu dak li hu, huwa post antik. Jiena kif dħalt qed bdejt nikbi, għedtilhom jien mhux ħa noqgħod hawn. Kont litteralment nippreferi mmur id-dar nissawwat milli nibqa' hemm.
Issa forsi tgħidli, Lallu, imma jiena hekk ħassejtni għax ikrah, ikrah, il-post huwa ikrah, jiġifieri mhux biex naqta' qalb min qed jarana, jiġifieri għax jekk ikollok bżonn tmur jiena fil-fatt imbagħad erġajt mort u għamilt ġimgħa dik l-ewwel darba li mort.
Imma hemm għad li għad li ċertu affarijiet pereżempju meta kont ix-shelter kulħadd ikollu d-duties Eżatt.
Per eżempju, għat li rrit kelli per eżempju nsajjar għal kulħadd. Eżatt, inti kollok roaster u meta jmissek tipprepara l-ikla tal-offsinar il kulħadd per eżempju. Imma per eżempju intat li. Ma jkollokx.
U vera dak il-ħin bdejt naħseb fik, bdejt ngħid. Mela maġin inti morti shelter, mhux għax mort weekend break, tajjeb inti morti shelter għax imsawta, għax missejt tilqigħ, għax kellek taħrab, kellek tipproteġi lilek innifsek u kellek tipproteġi lit-tifel tiegħek. U inti għandek bżonn hemmhekk l-għajnuna, l-imħabba, l-protezzjoni, l-aħħar ħaġa li għandek aptit tagħmel li toqgħod issajjar għal kulħadd. Però it keeps you going ukoll, jiġifieri li jkollok xi ħaġa x'tagħmel. It keeps you going. Ma jkollokx aptit. Le, żgur li le, u l-inqas ħaġa li tarhom dak il-ħin. L-attitudni tagħmilhom l-affarijiet, ovvjament. Imma għandek dar illi hemm ammont ta' nisa residenti fiha. Ġifieri tifhimha illi daw saħħa qegħdin hemm jipprovdulek is-servizz mhux se joqogħdu jsajrulek u jnaddfulek. Ikollok kamra illi tkun equipped b'kiċinett żgħira u bathroom, ġifieri inti jkollok Il-privatezza tiegħek. Eżatt, eżatt, eżatt.
Imma ovvjament mhux kulħadd id-dar ifittex. Mhux hekk.
U meta inti tkun għaddejja minn żmien ħażin, kulħadd iktar tfittxa d-dar. Vera. U s-sodda tiegħek u l-kamra tiegħek. Eżatt, u l-fatt li inti ma jkollokx dak il-comfort tad-dar to get you through it diġà fhimt? Again, I'm very grateful, ġifieri jiena. Bla dubju.
Sena wara rġajt mort u għamilt xahar hemm, imma l-ewwel darba li mort ma stikjajtx iktar minn ġimgħa, kont ħa niġġennen. Ejja ngħidu li x-shelter huwa post fejn l-intenzjoni tiegħu hija intenzjoni tajba, hija intenzjoni li tipproteġi.
Imma hija ngħidu li fadal ħafna xogħol xi jsir. Eh, ħafna, ħafna.
U għandhom bżonn ħafna għajnuna, speċjalment eh, il-management li jmexxi għandhom bżonn ħafna fondi biex Jibdew anke forsi xi refurbishments u hekk għax hemm bżonn, hemm bżonn kbir. Diġà kien beda xi xogħol għax imbagħad meta mort it-tieni darba kien hemm xi kmamar li kienu daruhom il-ħitan u hekk imma still hemm bżonn. Qisek għandek vażun mkisser u dejjem qed titfagħlu l-glue.
U xinu? Bżon li ovvjament di tiġi mill-pubbliku għax kif qed ngħidu domestic violence hemm ċertu stigma li jgħidu dik ħaqqa, dik baqgħet u għax dik hekk u hekk u hekk u hekk imma tittejxa biex biex tkun. Jiena di li nixtieq ħafna ħafna lin-nies jifmu. Kont taħseb li forsi tista' tbidlu?
Mhux ovvja? Ovvja, hu, it-tama li żżommok. Inti kull darba tittama li l-affarijiet ħa jinbidlu.
U hu probabbli kien jgħidlek, Sorry. Mhux hekk?
Ovvjament, hu, ovvjament. It's a cycle. It's a cycle li inti. il-domestic violence jekk tfittex fuqha, it's a cycle of highs and lows, iva. jiġifieri very highs and very lows. That you become addicted. Eħe, għax inti tkun qed tilab mal-kemistri tal-moħħ, iva. ġifieri litteralment. Iva, iva, it's something physical, ġifieri jekk tfittex fuqha. Iva, le ċerta.
I'm not that into it, imma jekk tfittex fuqha, Hemm ħafna informazzjoni illi it alters the the chemicals of the brain, jiġifieri veru it's something physical U illi. inti ħajtek dik tiġi n-normal tiegħek. In-norma u ma tkunx taf ma tkunx taf ħajja oħra fil-fatt meta mbagħad bdiet ir-relazzjoni tiegħi ta' wara dan kollu kif għedtlek qass qass kont naf ngħix. X'kont tgħidlu lit-tifel meta kont tmur ix-xelter? Kont ngħidlu ħa mmorru l-ħotel. U għadu jsemmiha, għax l-ewwel darba morna u kellna room number eight, u t-tieni darba konna morna u kellna room number four, u ġieli jiftakar fihom hekk u jsemmihom, għax ovvjament peress li kien hemm it-tfal. Jien għedtlek Meta ltqajna tlek kultant mhux nirringrazzja 'l Alla li t-tifel għandu special needs imma stajt naħbilu ħafna affarijiet. Ġifieri tifel ta' seba' snin li forsi bla kundizzjoni mhux ħa tmur ix-xelter u tgħidlu qegħdin il-ħotel. Imma jiena qisni biex. Mhux ħa jemmnek hu. Għax. It-tifel kont inkun nista' nbenġi lilu ngħidlu qegħdin il-ħotel. Nimmaġinak bħal dak il-film La vita bella. Xaħġek.
Xaħġek. Xaħġek, xaħġek.
Inti tant kem kont lesta li diħajtek li anki tatu għamilt. Mela, xina konnejt mxħan itilqu qatt. Jina kont nħobbu b'mħabba tal-ġen ġifiri, eh? ma nistax nispjegalek, illum inħares lura u ngħid kienet infatuazzjoni, mm. kienet Kont inħobbuta ġifieri u missier it-tifel jiġifieri I'm grateful kif għedtlek fil-bidu għax kieku m'għandix it-tifel. Mhux ovvja. Kieku jkollok tħares lura f'Sefora f'dak iż-żmien. Meta kont tħares fil-mergħa, x'kont tħoss? Min kont? Naqas kont naf min jien. Qas kelli identità. Illum naf xi nħobb, naf il-karattru tiegħi x'inhu, naf il-valuri tiegħi x'inhuma, l-weaknesses tiegħi. Ma kontx naf min jien. Ma Għax jiena dak iż-żmien illi inti suppost qed issir mara, ġifieri minn sixteen, seventeen, eighteen, mbagħad taqbeż Jien kont għaddejja minn da kollu. Allura ċertu affarijiet li inti it's normy li li tgħaddi minnhom ċertu transitions u tara inti x'jogħġbok u x'tieħu pjaċir ta' jien dawn m'għaddejtx minnhom jien tant kelli affarijiet fuq moħħi. Tant il-ħajja tiegħi kienet okkupata niġġieled nargumenta nara x'se nagħmel fhimt li ma ma kellix ċans jiena nkun Sefora ma kienet imkien. Le, le, ma
le. Mbagħad daħal Instagram. Qabel ma daħal Instagram. Ej nitkellmu narfu Diego. Diego. Fil-waqt li għaddejja minn da kollu, u inti għad kellek 20, u wellid dal-baby sabiħ, Diego. Sena u nofs wara li twieled, il-mamà tiegħek indunat li hemm xi ħaġa. Mhux iddoqq. Mhux iddoqq. Għax oħti kellha tifel nine months ikbar minn Diego. Okay.
Allura oħti tgħix mal-mami, allura kienet mhm. jiena kien l-ewwel baby ma stajtx inqabbel. U l-mama kienet tgħid li sef it-tifel ngħidulu ma jħares, pereżempju, jien ngħidultu nar gażaża ma U jien kont ngħidilha, ieqaf ikkumpara, tikkumparax għax jiena dejjem naqra u dejjem nara li you don't compare. Brava.
U mbagħad kelli il-Parents Day taċ-Child Care fejn kien imur u saqsejthom tilhom isma' x'il-mami hekk hekk u hekk qed tgħidli, it-tifel qiegħed lura minn tfal oħra.
U inti indimita ma ħassejtx? Xina, it-tifel kien eye contact kellu per eżempju. Oh, okay. Fimt kien jitħaq ħafna, fizikli ma kont naralu xej. Un bat kont kellimt il-ta' child care u għalu l-speċi isma, eħe, he is delayed, specialment fej jitħol speech. Okay. Fl-istess żmien kelli jagħmlu l-iscreening tas-sena u nofs tat-tfal, niftakar mort il-clinic u di li għamlitilna l-iscreening niftakar vera kienet żorra, bdiet tgħidli speċi missek tistħi inti ma tafx li t-tifel dawn l-affarijiet ma jagħmilhomx hekk dak il-da u jiena ħadtha kontri għedt di qas taf x'inhi tgħid. I have to add li jiena t-tifel kien delayed ukoll fl-ispeech u niftakar ħadtu fl-istess post li ħadt int Kien hemm min kien vera ħelu. Eh, u jkun hemm. Però kien hemm min kien vera żorr. U id-di isa bdiet tgħidli li għax nibatu child care u għax naħdem mhux qed ninduna bihom dal-affarijiet. Ma tkunx taf ja ħasra. Fimtu jien kien l-ewwel baby. Autism hija, jiena ħdimt ma' tfal autistic naħseb għamilt għaxar snin. Awtiżm l-ispektrum tant huwa wiesa' li kważi kważi kif qed tgħidli pereżempju għandu eye contact, dik hija waħda mit-telltales ta' awtiżm, jiġifieri li kellu eye contact diġà it throws you off course. Ekku, ekku, ekku. Jiena awtiżm kont naf kont ġieli smajt bih. Kellek awareness.
Laqas idea, u qas interess ma kelli. Mhm. Għax jiena kont nisma' eżempju dak it-tifel awtistik. Però ma kontx.
Għax jiena l-forsi nistaqsi min-nies kollha li qed jismgħuna qed nisimgħu ngħidu li t-tifel tiegħek autistic għandhom, spjegalna, spjegalna x'inhi fuq it-tifel tiegħek. L-awtiżmu, l-awtiżmu hija kundizzjoni newroloġika, ġifieri inti inti t-tifel jekk tarah u tgħid m'għandu xejn. Normali, iva. Imma mbagħad ikollok ċertu traits socially fil-communication kif il-mod kif ikun wired moħħhom ikun differenti. U m'hemmx tifel fuq l-ispettru tal-awtiżmu li hu bħall-ieħor. Ġifieri ma tistax tgħid inti għandek tifel jew tifla li għandhom hekk, hekk, hekk u hekk. Li tista' tgħid severe, mild.
Eżatt. Kollha differenti, kollha differenti, kollha. U xi kultant il-behaviour tagħhom tkun inkontrollabbli. Eżatt, u speċjalment meta kien żgħir, kien non-verbal, ma kienx jista' jikkomunika. Dawk ikunu frustrati ħafna. Ħafna. Għax ma jistax jikkomunika x'inhu jgħid. U mbagħad jispiċċa mal-art. Tkun frustrata inti għax inti qed ma tistax tifhem dat-tifel jew t-tifla xi trid jew xi jrid. U tkun barra, n-nies iħarsu lejk. Kont ħa nsaqsik ġieli kont x'imkien li dat-tifel jaqbad jagħmel tantrim u n-nies qed tarahom iħarsu lejk u taf kemm qaluli li jekk jiġu fuqek x'għidu. Jiġu fuqek jgħidu da hekk tħallih jagħmel hekk. Xi eżempju għamil li ħabta kien jaqbadni hekk minn xagħri. U jiena kont naqbdu l dat-tifel minn fejn ikun minn mal-art inħallih Litteralment b'xagħri ġo jdejh u niġri bih għall-karozza, pereżempju. Biex tikkalmah.
Biex nikkalmah għax jiena nkun, u inti tiddi rat-tfal tiegħek, jiġifieri tkun taf li. Mhux ovvja.
L-istint tiegħek dik li tneħħilu jdejh imma jiena nkun, kont inkun naf li he's, in distress. Exactly.
U jgħidu, ekk, ekk, tħalli jew jkollu xi girfek ġew, tħalli jigirfek inti t-tifel, ekk u ma tgħidlu xejn, jew qed tibqa' tkellmu bil-ħlewwa pereżempju. Dak hekk ngħajjat miegħu iktar ħanġennu jien. Fimt, imma kienu jiġu, speċjalment forsi mhux l-anzjani kollha ta' imma speċjalment anzjani li ovvjament ma jkunux aware tal-kundizzjoni kienu kienu jiġu ħafna fuqi u u Jiena nixtieq nagħmel appell lin-nies li qegħdin jarawna li minflok jiġu jiġġudikawk, jiġu jgħidulek għandek bżonn għajnuna. Anke jekk ma jew ma jgħidu xejn. Il-fatt li bniedem forsi tgħaddi u titbissem jew dik il-ħarsa ta' ħlewwa li tgħidlu fimt inti tħossu komda li jekk għandek bżonn lajnuna ħatajdilhom. Eżempju, min jaf kemm kont immur is-supermarket u kienu jgħidu li toħdux miegħek Is-supermarket, għalfejn tieħdu miegħek? Imma jiena tant kont aware li dat-tifel irridu jikber indipendenti li kont ngħid jien nieħdu llum, nieħdu għada, jinstabgħat illum, jinstabgħat għada, dat-tifel xi darba ħa jiġi, ħa jidrata s-supermarket.
Għax ma kienx irid imur. Żgur, supermarket, sensory overload oh, tal-bliħu, oh. dawl, diski, storbju, nies, ġen, kuluri, kollum kien. L-ar post li tista' toħodhom. Imma kont ngħid da jekk daħa jikber. You need to desensitize. Jiena dejjem hekk imxejt miegħu t-tifel, forsi I was lucky illi it-tifel seta' jkompli mal-way kif kif pruvajt ngħinu. Le, ma importanti ħafna li qed tgħid inti di, pereżempju jiena kont naħdem ma' tifla kienet kienet tigdem ħafna. U ġieli kienet tigdimli wiċċi, ġieli kienet tigdimli idi, imma tigdmek illum, għada, pitada. Meta ma tajjatx magħhom, ma tix tajjat magħhom, titħares lehom u tgħidilhom, no, ah, tallimhom. Eżatt. Illum il-ġurnata ma dix. Allura forsi dak li jkun lilek jgħidlek tħallih jagħmel hekk, ma jiena nista' barra nix No pjaċir li qed tajdaw l-affarijiet għax importanti. Ħafna, ħafna. Ma niġġudikawx għax ma nafux. U dawn il-każijiet qed jiżdiedu, ġifieri bdejt nara bdejt nara intervista li għamel kumbinazzjoni jiġi l-psikjatra tat-tifel, Doktor Nigel Camilleri u beda jgħid li jekk qabel l-istudji kienu juru li one in ten Issa jidhirli qal li qegħdin one in six, jiġifieri tifel minn kull sitta jew it's a lot, jiġifieri boys iktar minn girls imma girls ikunu iktar severe imbagħad. Vera, għax tiegħi girl kienet.
Għal kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tagħmir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar.
Meta inti ssir taf li Diego huwa autistic, Kif ħassejtek? Ħassejt id-dinja waqgħet fuqi litteralment għax jiena kont diġà għaddejja minn ħafna affarijiet u kienet iċ-ċirasa fuq il-kejk. Kont ngħid jien m'għandi xejn normali f'ħajti, iva lanqas dat-tifel hekk kont ngħid, kont ngħid iva lanqas it-tifel mhu ħa jkolli, illum ngħid
Imma ovvjament. Huma feelings li vera taddi minnhom, ġifieri. Il-ħin.
Rabja. Grief. Grief, rabja lejn Alla, ħatta ħafna, ħafna, ħafna, ħafna kontra Alla, ġifieri. Għalfej kontra Alla. Għax jiena kont nitlob ħafna dak iż-żmien. U kont ngħidlu, Stra, taf minn xiex għaddejja, taħseb li niflaħ għaliha di jien? Ma kontx inħossni niflaħ għaliha. Grif, hu grif, qisu mitlek xi ħadd. Litteralment, naf li ħajkun hawn minn qed jarani u jgħid.
Qisu mitlek xi ħadd l-istess proċess biex inti taċċetta għax inti tlift it-tifel li ħsibt li ħajkollok. Inti l-grif tiegħek kien Inti bnejt u inti dejjem ridt tkun mamà u bħal kull mamà li tkun pregnant diġà tibda timmaġina kif ħa tkun ħajtek bil-baby. U dejjem timmaġina meta ħa tisma' mamà li ħdu t-tifel ħa nieħdu l-futbol, ħa nagħmlu hekk, ħa ngħallmu hekk, ħa ngħallmu jkun hekk, ċertu affarijiet ħa ngħallimhomlu biex meta jikber ma jkunx hekk. U jisfaxxi kollox, jisfaxxa kollox. Il-valuri li inti taħseb li ħa tgħaddi lil dat-tifel jew tifla daqas jibda jifhmek. Ġifieri inti meta tgħid qisu mietlek xi ħadd mhux mhux qed tgħid qisu mietlek xi ħadd għax it-tifel mietlek qed tgħid you had to let go tal-ħsieb li. tal-idea li bnejt ta' dan il-baby, ta' dan it-tifel li ħa jkollok. Ġifieri jekk jiena dat-tifel għandu tu u qed nistenna, kont qed nistenna meta ħa jgħidli ma, jiena dik eżempju kelli naqtagħha minn moħħi, isma' dat-tifel jaf qatt ma jgħajatli ma. Inti għedt li ġieli kont tisma' ommijiet oħra jgħajtu. Kelli n-neighbour kienet in-next door neighbour kienet kellna t-tfal li kienu għandu jkun xi xahar kien hemm bejniethom. U kont nismaha pereżempju t-tifla tibda tgħidilha mama u kienet tgħidha madu ħadtli rasi ma tini ċans pereżempju affarijiet li llum nagħmilhom jien għax illum thank God he's verbal. Imma għalija kienet tkun kont ngħid zik jien kemm nixtieq nisimgħu jgħid li ma pereżempju. Fimt? Ovvjament il-bniedem dejjem Irrit mill mandu. Ma situazzjoni li ngħidlu kemm tgħid ħadd li iva, moħħi. Imma dak iż-żmien u. U minn flok tieħdu from playground to playground inti. Therapy session. Therapist to another.
Mhix faċli. U l anka bħala finanzi u inti flus li eh. kollok. Eh, Tejdaw, kiku ħattu dizni, kiku ħattu lem, kiku ħattu lawd, tnaqqasom minn ximkienu. Terapiji jiswew ħafna flus. Għajnuna m'hawnx. Jiġifieri sfortunatament għalkemm jeżisti servizz tal-gvern imma bilfors trid toħodhom privat. Bilfors. Bilfors. Inti qas one therapy session a week mhi biżżejjed. U jiswew ħafna flus. Jiswew ħafna flus u għandek ta' siegħa Ivarjaw minn 30 għal 60 euro. Ġifieri kemm il-60 euro għandek fil-ġimgħa? U mhux darba fil-ġimgħa. Qed tifhem? U terapiji hemm ħafna għandek occupational therapy, speech therapy, jekk ikollhom bżonn il-fisio trid toħodhom physiotherapy. Psychologist report jiġik minn tal-inqas 400 euros. Mbagħad jekk forsi jkollhom bżonn il-medication għandek il-. Never ending. Never oh. ending.
Never ending.
Meta tħares lejn it-tifel x'in il-biża' tiegħek?
Biża' tiegħi hija li jikber u forsi jkun hemm nieħu vantaġġ minnu jew forsi jikber u jsibru f'sitwazzjonijiet li mhux sbieħ U la nispiċċa jien u l-iktar.
Imma jiena diġà għedtlek. Int għadek żgħira. Imma xorta taħseb.
U kont vera żgħira. Jiġifieri ħa tkun hemm għall-biċċa l-kbira ta' ħajti. Jiena għedtilek di meta ltqajna u forsi ċertu nies jgħiduli anke inti qed li kif għalfejn toqgħod tgħidlu hekk. Imma jiena diġà nippreparah Jien mhux għal dejjem. Ġifieri dat-tifel għandu għid u jiena diġà daħħaltlu l-kunċett li hemm mewt. Għax jiena forsi irrid nippreparah dat-tifel, dat-tifel il-dik tiegħu hija illi jkun preparat f'kull ħaġa li jagħmel. Allura jiena, forsi nagħmel ħażin, ta, imma jien nippreparah, ngħidlu isma', jiena rridek titgħallem ċertu affarijiet jew jew ninsisti fuqek biex tagħmel ċertu affarijiet, jien m'iniex għal dejjem, il-mami xi darba tixjieħ u ħa tmut, jien nista' nimrad u mmut, jien nista' naħbat bil-karozza u ma nerġax niġi. Tgħid li it's heavy għal tifel ta' tmien snin. Eħe, imma jiena rridu jifhem u peress li jiena naf li t-tifel toħodlu iktar żmien biex jifhem, jiena rridu aware, irridu jgħix indipendenti, irridu jitgħallem ċertu affarijiet biex ma jweġġax hu fl-aħħar mill-aħħar. Għax jekk da ħajtu mdawra mal-ma mi u min għalih l-ilma mi hija eterna, u tiġri xi ħaġa. Naħseb kull tifel jew tifla jaqħares lejn ommu missieru u jaħseb li huma eterni ejja ngħidu hekk ix-xinni. Imma hekk inħossni li aħjar li. Jista' jkun hawn min mhux ħajqabel miegħi ta' imma jiena jiena nħossni aħjar u t-tifel it-tifel jaf. Fim tista' pereżempju għal baby jgħidli għax ngħidlu she will take care of you. Ngħidlu meta tikber ngħidlu ħa tieħu ħsiebek. U jgħidli when you die, ngħidlu yes. Jaħasra.
Ma toqgħodx tgħidlu kull jum tal. Le, ma ngħidlux kull jum. Le, mhux kull jum. Kollu jħares le, le, le, jaħasra la ħares kieku bidweq kull jum. Imma jaf għandu idea l-ħajja kif inhi. Fimti ma nipprovax naħbilu, ma nipprovax impinġilu ħajja differenti milli jien anka l-bullying per eżempju l-iskola jew hekk, ma nindaħalx iżżejjed jekk kien hemm xi ħadd jiġi jgħidli għax ma lagħbux miegħi jew għax xi ħadd qabad miegħi. Inti trid tiddilja magħha. Brava. Mhux faċli għalija ta! Ara taħsebx, nibda nbaqbaq. U ommi tgħidli Madonna inti kif ngħidilha hu jrid jiddilja magħha. Għax jiena mhix ħa nkun hemm dejjem f'ħajtu u dawn l-affarijiet ħa jibbildjawha l-affarijiet ikbar meta jikber. So nipprova nħallih kemm jista' jkun.
Inti taf kif għandek trabbi lit-tifel tiegħek. U għandek raġun li trid l-indipendenza lilu ikun indipendenti. Bis-saħħa tat-tifel ukoll Għax hija interessanti kif il-ħajja hija kollha katina fl-istess ħin. Bis-saħħa tat-tifel ukoll, inti kont ftaħt Facebook page. Żgur, jiena bdejt il-Facebook page għax tant kont inħossni li meta noħroġ bih dat-tifel kulħadd iħares lejna u jiġġudikana li qed ħa niftaħ dil-Facebook page. L-aim tiegħi kien li jsiru jafu bina kemm jista' jkun nies, ħalli n-nies meta nkunu barra, jien hekk irraġunajtha kont dak iż-żmien, jagħrfuna u jien ma jkollix għalfejn nispjega ruħi. Sorry ta' xi tifel għandu autism jew sorry. Fimt għalhekk ftaħt tal-Facebook page. U niftakar Ftaħt dil Facebook page insomma u l-ewwel 1000 followers li kelli tgħid x'kemm fraħt u għamiltilhom giveaway. Għax bdejt nipprova hekk dejjem inkabbar iktar dil-komunità u kont nikteb ħafna fuq l-awtiżmu, ġifieri meta bdejtha di bdejtha jien fuq l-awtiżmu. Xtaqt nirrakkonta l-ħajja tagħna kif inhi, id-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom. it-terapiji li mmorru, it-tifel, fimt? Biex ovvjament inqajjem iktar awareness u nagħti wiċċ lill-awtiżmu għax kont ngħid in-nies jekk bħali ma jafux x'inhi,
tajjeb illi li jkun hemm xi ħadd li qed jurihom il-ħajja x'inhi mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, aħna nies komuni bħal kulħadd, It-tifel twieled b'din il-kundizzjoni u rridu ngħixu biha, ġifieri we have to work around it u naraw kif ħa ngħixu normali kemm jista' jkun. U mbagħad? U mbagħad għadda ż-żmien, jiġifieri dan ilu ħames snin li qed ngħidlek. Għadda ż-żmien il-popolarità tal-page dejjem bdiet tikber għax imbagħad faqgħet il-COVID U jiena ma kontx niddejjaq insemma' leħni fuq ċertu affarijiet, per eżempju, fi żmien il-Covid kienu waqqfu t-terapiji kollha li kienu jagħtu li kien jagħti l-Gvern u kont nagħmel ċertu videos biex biex speċi nagħmel il-punt tiegħi u fuq meta għalqu l-iskejjel u hekk u qisu kulħadd jixxerja u hekk. U kienet kibret ħafna dil-page. U għedt hekk, għedt missni noħodha step iktar 'il quddiem, għedt ħa nipprova nagħmel Instagram jien. Kien beda l-Instagram hekk kulħadd qisu naqa' kien naqa' nvoga fil-Covid. Imma qisni bdejt u ma kontx nagħti kasu, ma kontx nippostja l-istess affarijiet, qisni iktar kont hekk fuq Facebook. U darba minnhom Teresa kellha l-birthday u bagħtitli qaltli għax ma tiġix qaltli ħa nagħmel U Teresa kienet tafek online. Online, online, qatt ma kont iltqajt magħha. Konna nitkellmu hekk kont insegwija għax hi kienet Instagrammer diġa. Kont insegwija. Għax aħna tnejn nobodu il-kelma influencer. Jiena dejjaqni ħafna. Dejjaqni. So, nuhu pjaċir nisma. Dejjaqni għax jiena mhux jiena ma nħossix li qegħdem biex ninfluenza n-nies. Naqsam l-istorja.
Naqsam ħajti u permezz tal-innis qed isegwuni infetħuli ħafna opportunitajiet, ġifieri llum huwa x-xogħol tiegħi. Imma ma nħossnix li qegħdin biex ninfluwenza l xi ħadd. Nispera li jekk ninfluwenza nfluwenzhom fit-tajjeb. Mort il-parti ta' Teresa. Mort il-parti ta' Teresa. b'ħafna keded u ħammur u mhux ħammur u mmur u mammur u mort u ltqajt ma' dal-grupp li jiena għedt illallu daw kollha thirteen thousand followers minn fejn ħa nġibhom jien fhimt jiena ħassejtni vera hekk awkward magħhom. U kien hemm Alison u Justin li sa dawn huma tnejn mill-ikbar ħbieb tiegħi li sa daż-żmien qatt kont naf li jeżistu u qaluli ejja oqgħod ħdejna Għax rawni qisni naqgħer hekk u qisni qbadt parlata magħhom hekk. U minn hemm sirna ħbieb. Ġifieri kelli l-grupp daw tal-Instagram qisni kelli l-konoxxenza tagħhom fil-party u daw saru my best friends. Konna noħorġu għall-kafè kull. Għax inti ejja nsemmu li sa dal-punt ma kellekx ħbieb. Jien kont waħdi, ma kelli 'l ħadd, u ma kellix ħbieb. Waħdi. U. U bdejt, bdejt hekk noħroġ naqa' magħhom filgħodu, u bdejt nirrealizza, bdejt ngħid tisma'. Daw eżempju, il-ħajja li jgħixu huma differenti minn kif ngħix jien, id-dynamics fir-relazzjonijiet tagħhom daw differenti. Mela vera hemm xi ħaġa ħażina fil-mod kif ngħix jien. Fir-relazzjoni tiegħi. Fhimt? Għax inti kien joqgħod iċempillek. X'hekk kien ikoll
kien ikolli ħafna hekk affarijiet illi ma jħallukx tgħix trankwilla, ħafna episodji li u isek tirrealizza li tgħid isma' mhux normali kif qed ngħix mhux mhux normali. U qisu minn hemm infetaħ dal-bieb li jiena bdejt nirrealizz iktar u iktar kemm isma' jien għandi bżonn nitlaq minnha dis-sitwazzjoni, dis-sitwazzjoni la hi tajba għalija La hi tajba t-tifel, la hi tajba għalih, mhix tajba għal ħadd, ġifieri r-relazzjoni kien, it was a toxic relationship, mhix tajb, b'xi mod jew ieħor irrid nitlaq. U mbagħad qisni bdejt, sħabi bdew jinkuraġuni isma' itfa' iktar fuq Instagram għandek potenzjal speċi n-nies ġa jħobbuk fuq Facebook. Prova kabbarha, kabbar l-account ta' U kont dejjem nitfa' u hekk u ġieli nidħol live u hekk. U minn hemm bdew qishom tilgħin il-followers u jiena nitkellem fuq is-sitwazzjonijiet li għaddejja minnhom. Illum il-ġurnata jibgħatuli ħafna nies li jgħiduli aħna konna ndunajna minn xiex inti għaddejja. Ġifieri jien kont ġieli nidħol live u konna nkunu kollha d-dar. Jiġru ċertu affarijiet jew forsi kien ikellimni b'ċertu mod jew li n-nies kienu jindunaw issa. Però int għalik.
Ah, jien tant kienet normali li askont niddejja li qed nitfal mobajlem u n-nies qed jarawni. Għax għalija kienet normali ju.
Li xi ħadd ikellmek ah, tal-mod. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk.
U Minn hemmhekk qisni mbagħad bdejt bdejt nirrealizza moħħi beda jinfetaħ iktar bdejt nara li isma' jiena jekk irrid ngħix ħajja tajba dal-pass irrid nagħmlu bilfors. Kelli l-ħabiba tiegħi Alison li għenitni ħafna għax kienet tgħidli jien nissapportjak tiddeċiedi x'tiddeċiedi, jiġifieri jekk jiena kont ngħidilha kont inċempilha u kont ngħidilha jien ħa nitlaq. Kienet tgħidlu ok, x'għandek bżonn? Għandek bżonn niġi għalik, għandek bżonn hekk, hekk u hekk. Niġi miegħek forsi għand l-avukat, anything, x'għandek bżonn? Hekk inċempilha sagħtej wara, ngħidilha qed nitħassru ħa nibqgħu. Kienet tgħidli ok, x'għandek bżonn? Ġifieri jiena mbagħad kelli dik il-persuna li għall-kuntrarju forsi għall-familja kont niddejjaq, Inċempel ngħidilhom ħa nitlaq, ħa nibqa', ħa nitlaq, ħa nibqa'. Di kont inħossni komda li jekk jien reġa' darli nofs siegħa wara, inċempilha ngħidilha isma' reġa' darli jien hawn ħa nibqa'. M'hemmx judgement. U tant, tant għenitni dik jien u ma nista' ninsiha qatt, jiġifieri di meta nirrakkonta l-istorja tiegħi jien dejjem insemmiha, li tant kienet ta' spalla lija l-fatt li naf li hemm xi ħadd Li nagħżel x'nagħżel, din nista' naqbad it-telefon inċempilha u ngħidilha jien ħa nagħmel hekk jew jien ħa nagħmel hekk.
Għax meta bniedem iħobbok lilek, lilek, b'dik id-deċiżjoni jew deċiżjoni ma jħobb lilek, inti tħoss l-imħabba ta' dik il-persuna. Allura inti tista' tkun inti ma' dik il-persuna. U Alison lilek tatek is-sapport li inti tgħid all right, mela issa x'inhu l-pass tiegħi? U inti erġajt mort ix-xelter. Eħe, f'Ġunju,
le jiena kont mort ix-xelter f'Lulju, f'Lulju ta' 2000, aħna qegħdin 24, 2022. 22, sentejn ilu. F'Lulju 2022. Qabel erġajt mort ix-xelter imma iltqajt ma' David. L-istilla
l-istilla ta' ħajtek. Ejjem ma nafux il David imma Ħanikbi. Imma għenek anġlu. Ħafna, u kieku ma kienx għalih ma kontx nagħmilha. Ma' David iltqajt f'Ġunju, David kont nafu qabel, ġifieri u kien ħabib tal-familja tiegħi, ġifieri jaf lill-missier it-tifel, kien jaf lit-tifel, kien ħabib tal-familja. Ovvjament ma kienx hemm kuntatt. U kont iltqajt miegħu l-festa ta' Ħaż-Żebbuġ f'Ġunju ta' 2022. U staqsieni kif jien u hekk u għedtlu għedtlu mhux tajjeb u hu kien kien ġieli jsegwi xi stories, ġifieri hu kien mingħalih li kollox ok. It's ok. Mhux hekk?
Fimt u qed nispjeg bdejt nitkellem miegħu normali qed nispjegalu da darulu għajnejh fid-dmugħ ġo nofs il-pjazza ta' Ħaż-Żebgħa ġo nofs il-festa, qabadli jdejja fasili hekk u jien dak il-ħin hekk qisni qed illallu taf kif? X'ħassejt dak il-ħin? Temozzjona ruħek u bla ma trid għax li tara persuna li tħossha għalik daqshekk li forsi jkun hemm kien hemm snin li li ma konniex f'kuntatt u li l-bniedem iħoss għalik daqshekk tgħid istra taf kif jekk imisslek qalbek bla ma trid. U qisu bqajna f'kuntatt. Mill-festa hekk bqajna f'kuntatt u Kont nitkellem ħafna miegħu ngħidlu minn xiex għaddejja u qalli isma' qalli jiena lest li ngħinek, taf kif? U mbagħad kont wasalt f'punt li tant kont iddisprata ma ma kellix way out, is-sitwazzjoni kienet ġiet ħafna out of control u għedt ismet ħa nitlaq ħa mmur ix-shelter nerġa'. U erġajt mort ix-shelter. Għamilt ċar din id-darba. U għamilt ċar fis-sajf. Bla AC.
Bla jnuna tiegħu għamilt x-xar għax tra li portable air condition, en nirranġa l-kamra xa l-lożor il-purtieri kien jiġi għalija u għat-tifel kuljum. Joħodna nieklu għax jien mill-ħomm ma kontx niekol. Kuljum eh ġifieri, xahar sħiħ. Kien jagħlaq il-garaxx kmieni għax ix-xelter inti bil-ħin. Tista' toħroġ. Eżatt. Kien jagħlaq kmieni. Wow.
Jiġi għalina kuljum, itini l-flus, joħroġni niekol, mhux għal dawn l-affarijiet ta', imma għalija jiena kien. You were supported hu, eh, mela.
Fhimt?
Li probabbli li kieku ma kienx hemm hu kont. Żgur li le, kont nerġa' mmur, kont nerġa' mmur.
U mbagħad wara xahar qedtlu ismitlu I can't take it anymore, jiena ma nistax nibqgħu. Qalli tinkwita xejn, qalli ara ssib x'flett, qalli u ngħinek tikrih. In the meantime jiena dak ix-xahar trid tqis li ma kontx qed naħdem, jiġifieri jiena biex it-tifel stajt inżommu jien stajt nibqa' l-home, jien ma stajtx immur għax-xogħol għax dat-tifel ma' min ħa nħallih bil-lejl jien. Fhimt? U qalli isma' qalli toqgħodx tinkwieta, qalli prova ssib, qalli ara ssib x'ħa żebbuġ ħdej il-mommy. Qalli u ngħinek toqgħodx tinkwieta. Wow. U f'Settembru krejt dal-post Ħaż-Żebbuġ, bdilt l-iskola tat-tifel malaj malaj mill-Fgura qlibtu għal Ħaż-Żebbuġ. U l-istorja waslitni s'hawn illum. Imma David kien. Però int għedtli, għedtli Mel, jiena I was difficult to love. Oh ħafna, jiena ma nafx kif Qatt ma qata' qalbu minni għax jiena kont diffiċli ħafna.
Għadtli li anki tlaqt lilu biex tmur lura. Tlaqt, tlaqt darbtejn u mort id-dar. Ġifieri tlaqt f'Oktobru, erġajt mort id-dar. Wow.
Erġajt mort lura u sibt il-bukkett tal-fjuri jistennini fuq il-mejda. U nerġa' nitlaq fi Frar. Tlaqt u erġajt tlaqt u mort u xtralek bukkett fjuri. Tlaqt.
Imma għax hu kien jifhem minn xiex għaddejja u hu kien aware kemm kienet diffiċli għalija. Fhimt?
You were getting out of an addiction, hux? Ovvjament, hu. Għalhekk ngħidlek I was very, very difficult to love. X'kieku kien ieħor kien tini x'tatura jgħidli mur hi, jekk trid tmur wara li għamilt miegħek taf kif? Imma hu li għamel miegħi u jien għalhekk. inħoss ċertu imħabba li forsi qatt ma ħassejtha qabel għalih, għax li għamel miegħi għamlu mingħajr qatt ma pretenda xejn lura. Urieni mħabba li hija healthy. Fhimt? Mhux ħa ngħidlek l-imħabba tal-film, sax ma teżistix. Love without, without expectations. Jiena l-iktar ħaġa li oġbitni, apparti li dan ir-raġel enek u enek u enek li li One, meta tibda kont taqa' dawn kien iħares lejk u jgħidlek qed timmissjah? Ejja nieħdu kant. Kien jgħidli ejja nieħdu kant Santina. It-terapista.
Dik hija xi ħaġa immens li li jagħraf x'għandek bżonn. U xi ħaġa li għadtli li vera laqtitni li din għelija kull raġel għandu jagħmilha li inti kont one hundred percent dipendenti fuqu Però hu żammlek idejk biex fi żmien sena inti ġejt. Fully independent. Brava u bravu. Wow. Qatt ma żammni lura, David dejjem ħeġġiġni biex naspira 'l quddiem u qatt ma pprova jżommni b'żonnu, jiġifieri Għax inti l-fatt li bniedem ikun bżonnok, forsi jkun hemm dak il-legat, taf kif, tgħiddi, mhux ħa titlaq għax ma tistax titlaq. Imma David bil-kontra tal-li kont forsi esperjenzajt qabel, riedni indipendenti, riedni, qatt, u qatt ma, qatt ma ġagħalni nħossni li jiena burden għalih. Jiġifieri da jiena waqqafni mix-xogħol, kien jikrili l-post, Kien itini l-flus biex ngħaddi u qatt ma ħallieni pereżempju mmur ngħidlu Dave m'għandix flus. Fhimt? Qatt ma ħallieni għax hu kien jaf li għalija kienet xi ħaġa li qatt mhu ħa nagħmilha.
Però llum il-ġurnata inti mara indipendenti taqla' l-flus tiegħek, qiegħda f'relazzjoni healthy, żewwiġtu. Ux le, jow.
Le, għadni le. Għadek le. Eh, il-il-il, għax kont blabbijat. Le, dak il-gender reveal. Il-gender reveal.
Tina ċans, Mel, forsi proponili. Mela, naħseb, this was good. Baby girl. Baby girl.
On the way dal-waqt.
Kif tħossok illum?
Illum inħossni naf min jien, naf xi rrid,
inħossni li nista' nippjana l-futur b'trankwillità. Illum differenti u Sephora oħra. Anke fil-way forsi kif naġixxi, il-way anke kif irrabbi t-tifel. li llum qisni nikkonċentri iktar fuq l-affarijiet importanti fuqu, differenti ħafna, l-ħajja llum differenti ħafna għalija. X'parir tagħti lil forsi min qed jismagħna u qiegħed f'relazzjoni ta' abbuż? U relazzjoni ta' abbuż mhix relazzjoni ta' abbuż fiżika biss, eh, ġifieri. U mhux bilfors mal-partner. Emozzjonali, eżatt, verbal, verbali, imma Kif qed tgħid inti mhux biss mal-partner jista' jkun hemm xi ħadd ix-xogħol, x'parir. U anke financial hawn ħafna abbuż forsi finanzjarju. X'parir tagħti? Ara jiena ma nistax ngħidilhom ippakkjaw u itilqu għax it's not that easy. Il-parir li nagħti huwa investu ftit fikom infuskom, therapy sessions importanti ħafna Mingħajrhom ma tasal qatt li li tagħmel il-pass għax inti trid tkun taf inti xi trid u meta inti tkun fiha dis-sitwazzjoni it gets foggy qas tkun taf kif għedtlek min int. Jippruvaw kemm jista' jkun ma jinqatgħux weħidhom, jekk hux familjari, ħbieb, kollegi, anyone. U jippruvaw idawru lilhom infushom b'nies li jissapportjawhom. U x'parir tagħti lil dawk in-nies ta' madwarhom. Biex ma jiġġudikawx.
Ma jiġġudikawx, importanti ħafna għax il-persuna biss tkun taf minn xi x'inhi għaddejja u jkun hemm ħafna emozzjonijiet illi inti tħosshom inti ġo fik, ma tistax tispjegahom 'l oħtok jew 'l ommok għaliex inti tkun qed tgħixha l-ħajja mhux ħaddieħor. Mhux qed ngħid ituhom il-barka ta' jgħidulhom iju amur, imma. li inti turi il-persuna isma' jiena qed hawn i support you.
Ħalli jekk jiġri x'jiġri u min hu għaddej mill-abbuż. Eżatt, iħossuhom komdi. Iħossuhom komdi jmorru. Ekku.
Għandhom.
Ekku. U mhux jispiċċaw.
U jekk tista' l-bniedem tgħinu biex jiġi iktar indipendenti, dik. U forsi jinbidlu naqra l-liġijiet ukoll.

Huwa importanti ħafna li nies bħalek jitkellmu għax hawn ħafna nies jibżgħu jitkellmu, jibżgħu mill-ġudizzju tan-nies, però importanti li titkellem. Jien għalhekk nitkellem fuqha mhux biex nitfa' dawl ikrah fuq il-persuna l-oħra jew hekk. Nitkellem fuqha għaliex naħseb li huwa suġġett tant sensittiv u tant hawn min għaddej minnha li ma jitkellimx fuqha, ġifieri l-vjolenza domestika hija komuni ħafna iktar milli naħsbu. Fhimt għax dawn huma affarijiet li qisek tiddejjaq titkellem dwarhom. Imma tant hawn nies li għaddejjin minnha li l-fatt li inti qed tisma' xi ħadd u taf li m'intix waħdek jew U anki hawn forsi qisu ċertu idea li forsi ċertu nies li jkunu b'ċerti vizzi jew b'ċertu ħajja, le, kulħadd jista' jgħaddi minnha mill-kbir saż-żgħir, jiġifieri m'hemmx. U naħseb there is a word bl-Ingliż li ma tantx tista' bil-Ingliż bil-Malti ma tasax issibha, there is a word which is shame li inti meta tkun f'relazzjoni abbużata tant tiġi shameful li kif Int, because of your shame, ma mortx għand il-mamma. Mhux hekk ovvja, mhux hemm xi ħaġa li.
Il-pulizija.
Ekku. Ġifieri, jalla min qed jismagħna jieħu naqra b'kuraġġ b'dak li kont qed tgħidilna u jalla jkun mor imurlek kollox tajjeb bil-baby. Jiena għalik għandi Għandi xaġa zaħira. Oh, thank you. Għanna perfume għawek, tanto ja bandera, sisima di icon, nintax biex perfumery. Jalla l-ġit.
Thank you. Kollu minn qalbi. Thank you. Grazie ħafna.
Thank you, man. Qabel ma nagħlaq nix nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Gerker Stylist eh, bil-prodotti kotri għal xari, lil Gabi Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ, lil eh, Intercomp u Luxona Sasset.